June ni sawmhnih leh pathum, Sangni leh sawm pariat a ni a Thailand rama naupang football team pakhat Wild Boar football team te chuan ni danga an tih thin dan pangaiin training session an nei leh a. Heng naupang te hi kum sawm pakhat atanga kum sawm paruk inkar an ni hlawm a ni. Chutia tluang taka training an neih zawh hnu chuan an assistant coach Ekafun Chantawong leh naupang sawm pahnih te chuan chulai hmun chu an chhuahsan ta a. Mahse, an coach Noparat Kandawong erawh chu naupang dang coaching pe leh tur leh inkhelhpui leh tur chuan a la awm khawtlai a. Inkhelhna lamah a rilru a pek em avang chuan coach Kandawong chuan a phone reng reng chu a lo ngaihsak lo va. Inkhelh a zawh hnuah a phone a han en meuh chuan naupang nu leh pate missed call tam tak a lo tlar tuar mai le. Thil dik lo a awm ngeia a hriat avangin naupang nu leh pate chu a han phone kual hlawm a. Naupangte chu an banna rei tawh hle mahse in lamah an la haw reng reng lo a lo ni. Assistant coach Chantawng chu a han phone leh dawnah a phone tlang thei ta hauh lo mai. Mahse, chutia naupang nu leh pa te a han phone kual diat diat takah chuan vanneihthlak tak maiin Sangpawl Kantawanga nu leh pa te a han phone leh chuan, amah, Sangpawla naupang kum sawm pathum mi ngei chuan phone chu a lo chhang hlauh mai. Sangpawla chu training na hmun atanga a nu in a rawn lam avangin, him takin in a lo thleng tawh a lo ni a. An inbiakna ah chuan Sangpawl chuan Coach Noparat Kantawang hnenah chuan a thiante chuan an training na bul lawk a awm Thamluangpuk lama kal an tum thu a sawi ta a. Thamluangpuk hi Thailand a puk sei ber pali na niin a sei zawng hi KM Sawmlai a ni a. Chhuk leh chho tam tak leh hmun chhengchhe tak tak tam tak a awm bakah thenkhat laiah phei chuan mihring leng ngawr ngawr choa kal theih te a ni. Tichuan rang takin coach chuan thamluang puk lam chu a pan ta nghal a, puk luhna atanga thui lo te a han kal chuan naupang ho cycle dah khawm chu a hmu ta a. Chung an cycle te chu vawi tam tak a lo hmuh tawh te an nih avangin Rinhlelhna awm hauh loin a naute ta ngei a ni tih chu a nem nghet thei a, chu mai bakah puk chhungah chuan an lut ngei a ni tih chu a hrethiam ta. Mahse, khua a thim zui a, ruah a sur tam em em bawk nen, amah chauh chuan tihtheih a neih tlem em avangin Rang taka tanpuina koh chu tha in a hre ta zawk a ni. Tichuan kar lova chu tham luang puk rapthlak tak luhna kawngka bulah chuan mi za tam tak an pungkhawm ta nghal a. Naupang nu leh pa leh an chhungkhat laina hnaite chuan chu puk chhunga naupang tang an la dam nge an thi tih pawh hriat lohte chu Tap chungin an au hawm hawm a, mahse tih theih erawh a awm si lo. Thil thlen dan chu hetiang hi a ni, Naupangte chu tham luang pukah chuan an lut a, mahse an lut tan chauh tih chuan ruah nasa tak a rawn sur a, tui hawk tam tak a rawn siam a. Chung tui hawkte chu pukah chuan luang lutin A hniam lai deuhah chuan a tling khawm ta a, puk chhungah chuan naupangte chu an tang ta a ni. Mahse an tang tih pawh chu a tha zawnga beiseina mai chauh a ni a. An tang nge tui lian chuan naupangte chu a la zo vek tih pawh chu tun dinhmunah chuan hriat theih a la ni lo a ni. Naupangte chu pukah chuan engtia thuk nge an kal? Tui lian chuan a chimpil vek em ni? An la dam angem? La dam ta se, him takin an chhan chhuak thei ang em? Zawhna tam tak chhan na nei si lo a lo lut ta zut zut mai a ni. Karlova sorkar beng a thleng thuai a, chhan chhuah hna an thawk dawn nge, ruang lak chhuah hna an thawk dawn tih pawh in hre loin, chu puk kawngka ah chuan an zit a hut hut mai a ni. Police te leh tual chhung mi te chu engtin tin emaw puk chhungah chuan thui vak lo an han lut thei mai a. Naupang ho bek leh bungraw dang te chu an hmuh belh leh a, mahse anmahni erawh hmuh tur an la awm chuang lo. Mahse, tham luang puk hi kan sawi tak ang khan hmun chheng chhe tak, chhuk leh chho tam tak a nih avangin naupang te chuan hmun him lai, tuiin a chim phak loh lai panna chang an hre ngei ang a. Puk luhna lamah tui a len tak avangin an tang a nih rinna a lian ta hle. Tichuan, ram pumin chung naupang sawm pahnih leh an assistant coach nen an vaiin mi sawm pathum te chhan chhuak tur chuan Thailand sorkar chu a buai ta zak zak mai a ni. Thailand Navy Seal Team tui chhung lut thiam te chah an ni a, mahse an ni ho hi puk chhengchhe tak tak kara che tla tura training an nih loh bakah an hmanrua te pawh chutiang tura duan a nih a loh avangin, tih theih an nei tlem hle mai. An chanchin hria in British mi Vernon Unsworth chu chhanchhuah hna thawk tur chuan a rawn en volunteer ve a. Ani hi helai hmun a rei tak lo cheng tawh leh tham luangpuk awmdan leh nihphung pawh hre tak mai a ni a. Ani ruahmanna chuan a thian pahnih puk chhunga tui lut thiam cave diver an tih John Volanthen leh Rick Stanton te chu Hun an ni leh ta a ni. John Volanthen leh Rick Stanton te hi cave diver thiam tak mai an nih bakah khawvel hmun hrang hrangah te pawh vawi duai lo chhanchhuah hna thawk tura pun an lo ni tawh thin a ni. Mahse, mak ve deuh mai chu an ni thian dun hi professional cave diver an ni miah lo hi a ni. John Volanthen hi IT consultant a ni a, Rick Stanton hi fire fighter thin a ni thung a, mahse a hna hi a chawlhsan tawh a ni. Chutia an ni pahnih an rawn lan tirah chuan chhanchhuah hna thawk tura lo inring Thailand Navy Seal te chuan an ni pahnih kum lama pawha upa ve tawh tak tak te chu an hmel han en mai chuan tih theih an neih bik an ring lo a ni. Chu chu an hni pahnih pawh chuan an hai bik lo va, mahse an ni thian dun erawh chuan hei hi sipai training emaw indona a ni lo va, puk chhunga tui tling a nih avangin an ni ai chuan tawn hriat kan ngah zawk a ni an ti ve tlat thung. Ruah a sur reng avangin an hma lakna ang ang chu a rang thei ang ber zela an tih a ngai a, tui chuan a chim san zel avangin an hna chu a khirh tulh tulh mai bawk si. Puk luhna bulah chuan ram hrang hrang atanga ṭanpuitute bakah thiam bik nei expert chi hrang hrangte nen mi sing tel an zi hut hut mai. Mahse a pawimawh ber puk chhunga tui tling khat vek tawn tlang thei erawh tumah an la awm lo a ni. Tichuan, Vernon Answorth chuan a ṭhiante pahnih John Volanthen leh Rick Stanton te hnenah chuan Tham luangpuk awmdan leh a kal hmang te chu a chip chiar thei ang ber chuan a han hrilh fiah ṭan ta a. Tham luangpuk luhna aṭanga KM khat velah chuan peng ṭhuam, ti anga peng ṭhuam, a awm a, dinglam leh veilamah a peng a ni. Puk chhung pumpui sei zawng, dinglam tawp aṭanga veilam tawp chu KM sawm lai a ni a. Vernon Ansuat chuan naupangte chuan veilam an zawh ngei a rin thu leh Hmun sang lai tuiin a chim phak loh khawi emaw laia an tawm hul a rin thu a sawi a. Chulai hmun chu Pattaya Beach tiin an sawi thin a ni. Mahse Pattaya Beach thlen chu thil awlh ai tak a ni dawn hauh lo. A chhan chu puk chhung thenkhat lai chu hmun chep tak tak, teh kuala inchi sawmhnih leh pariat chauh te a ni a. Oxygen bur lian pui pui nen chuan chutiang hmun chepah chuan an lut tlang thei dawn lo a ni. Tin, thenkhat lai tuiin a chim khah vek laiin hmun sang deuh deuh, chheng chhe tak tak, kham a luan ang maia lawn deuh awrh awrh ngai a awm leh lawi thung si a. Tin, a thim chhah em em a, khaw en lai pawhin hmai zawna kut dah pawh hmuh theih loh khaw phial tin puk chhung chu a thim thin a ni. Chu mai bakah naupangte chu engtia thukah nge an awm tih hriat a nih loh avangin Engzat nge oxygen an mamawh ang tih pawh hriat theih a ni lo va, han tawng pawng luh thuk vak ringawt dawn se, a kir lehna tur khawp oxygen an neih loh chuan an nunna hialin a tuar thei a, let leh tur awm tawh loin anmahni zawk pawh chu an va thi tlawn ringawt thei a ni. Puk bang velah te chuan lungzum leh hriam tak tak a tam em em mai a, chetsual palh leh intihpalh theihna tam tak a awm a ni. Puk luhna kawngka atanga a peng thuam lai thlen ringawt pawh chu hnahau tak a nih tawh tehlul nen. Chulai atanga Pattaya Beach lam la pan leh zel chu nun a thap tak meuh meuh thil a ni. Mahse, chung harsatna leh hlauhawm te chu thlir thei an ni lo va. Chu puk hlauhawm takah chuan John Volanthen leh Rick Stanton te chu an lut tan ta a ni. Tui current a nat em avangin, John leh Rick te chu chak takin an lut thei lo va, puk chhuat lam chu panin a chhuatah chuan an inman tanga zawimua ngin hma lam an pan thei chauh a ni. Chutia an kal pah chuan an thlen chinah chuan hruizen an thlung phei zel a, tichuan engtin tin emaw a peng thuam lai chu an thleng thei ta hlauh mai. chu chu hmasawnna lian tak a ni. An hruizen zamsa rawn ring chuan daivar dang te pawh an lo luh belh ve zel a, mi eng emaw zat chu a peng thuam laiah chuan an inkulh thei ta a, chu mai bakah puk luhna kawngka leh a peng thuam inkarah chuan chamber thi an tih kem chu siamin chu lai hmun chu tui chim phak loh a nih avangin an hmanraw mamawh chi hrang hrang, oxygen teng leh damdawi chi hrang hrang bakah eitur dah khawm nan an siam thei ta bawk a ni. Tichuan, Pattaya Beach an tih lam pan tur chuan John leh Rick te chu an han in sang mar leh tan ta a. Mahse, ruah chu a tam telh telh avangin tui chim chin chu a sang zel mai si a. An taksa tihchak nan leh hahchawlh nan rei lo te chu an han thu zawk a. Mahse, minute khat pawh a pawimawh tawh em avangin hah chawlh hman a ni lo. Tichuan, Pattaya Beach lam pan chuan an thawk chhuak leh ta a ni. Chutih laiin puk pawn lamah pawh a theih ang angin hma an lo lak ve zel a ni a. Tuipam khawl lian tak tak hmangin puk chhunga tui tling chu pump chhuah a ni a, thenkhatin puk luhna dang a lo awm tak mialin tiin ramhnuaiah an fak kual a, mahni theihna zawn theuhah a theih ang angin hma an la suau suau a ni ber mai. Naupangte an bo tan atangin darkar sawmsarih leh pahnih ngawt a liam tawh avangin muangchan theih a ni lo a ni. Volunteer sing chuang an awm avangin an ei leh in ringawt pawh a hau tak tham em em mai a. Chung lo buaipui tu te pawh chuan hna tangkai tak an thawk vek mai a ni. Beiseina chaurau tak an la neih chu an la chhem nung hram hram a ni ber mai. John leh Rick te pawh harsatna tam tak karah Pattaya Beach lam pan chuan hma an sawn phei ve zel a. Cave diver thiam tak ni mah se, chutiang reng renga thuk leh hau tak chu an dam chhungin an la lut ngai bik lo a ni. harsatna tam tak an sut tlang hnuah Pattaya Beach chu an thleng thei ta hlauh mai le. Mahse, an beisei angin naupang hmel hmuh tur reng reng a awm ta hauh lo mai. Naupangte chu tui lian chuan a chimpil zo ta nge. Chu aia thukah chuan an tawm tih zawhna chu a lo awm thar leh ta a. Chu zawhna chhang thei tur chuan duhthlan tur pahnih a awm a. Pakhat zawk chu naupang ruang zawnga tui chhunga let leh a ni a, pakhat zawk chu a aia thuk zawk luh leh zel a ni. Mahse, chu chu thil hlauhawm tak mai a ni tawh a, a chhan chu oxygen tank chu Pattaya Beach thlenna tur khawp chauh a nih vang a ni. An oxygen bur hmun thum a thena hmun hnih chu kal lam leh haw lam atan a ni a, hmun khat erawh rik rum thila invenna tur atana khek a ni. Hmun thuma thena hmun khat chu an hmang zo der tawh a ni. Mahse, chutiang chu ni mah se, John leh Rick te chuan naupangte chu damin emaw, hiin emaw hmuh ngei an duh avangin kal zel chu an thlang ta a ni. Tichuan, ri sang tak nen an kal tumna Pattaya Beach aia a let hnih laia thui an luh leh hnu chuan eng te takte mai an hmu ta a. Chu mai bakah mihring tawng ri an hre ta bawk. Naupangte chu an ni ngei a ni tih ringin John chuan a taksa a camera an fit sa chu a han ti nung a, naupangte nen chuan an inhmu ta. Naupangte chuan chhan chhuaktu hmel an han hmu thut mai chu an lawm ngei mai. Chutah John chuan chhan chhuaktu tam tak an lo kal dawn e tiin a han tawng thla muan nghal mawlh mawlh a. Naupangte chuan John-a hnenah chuan Eng ni nge ni? tiin an han zawt ta heu mai. John-a chuan naupangte dinhmun hrethiam tak chuan Thawhṭan ni a ni e, helai hmunah hian ni sawm lai in awm tawh alawm a han ti a. Chulai puk thimchhah tak mai hnuaiah chuan Chhun leh zan reng a hrang si lo a, naupangte chuan ni engzat chiah nge an tan tawh tih pawh an inhre tawh lo a ni. Heta John leh Rick ten naupang an va hmuh hi July ni thum a ni a, naupangte hi ni sawm lai an tang tawh tihna a ni. Tin, an lo awmna hmun hi puk luhna kawngka atanga KM Lee dawn lai a nih bakah An awmna tura a tira an lo rin. Pattaya Beach atanga meter zali vel zeta hla a ni bawk a ni. Naupangte chu an zavaiin him dam takin hmuh an ni vek a ni tih chu khawvel chanchin hrang hrangah an puang darh nghal chuai chuai a. Mahse hna hau tak leh huphur awm zet mai a la awm a. Chu chu engtin nge chutiang puk thuk leh thui tui chimpil mai bakah hmunchheng chhe tak tak karah chuan him takin lak chhuah an ni ang tih chu a ni. John leh Rick ten naupangte awmna an thlen hnu chuan, Thai Navyseal-te chuan an hrui thlun sa ring chuan naupangte mamawh chi hrang hrang kengin chulai hmun chu an rawn thleng ve leh ta a, anni bakah hian sipai doctor te pawh an lo thlen belh ve leh zel a, naupangte hriselna dinhmun chu ngun taka an enfiah reng bakah him dam tak a lak chhuah an nih hma chu an lo awmpui dawn a ni. Naupangte hruai chhuah an nih dan turah chuan ruahmanna chi hrang hrang an han siam chhin zung zung a. A hma lakna kal mek tui pam khawl hmanga tui paih chhuah vek te chu an han ruahman chhin a. Mahse, chutiang zat tui paih chhuah chu thil awlsam a ni si lo. Mi hausa Elon Musk pawh rawn inrawlh ve in Naupangte chuanna tur tuihnuai lawng ang chu a siam theih tur thu a sawi a, mahse chu pawh chu hman theih a ni lo. A chhan chu puk chengchhe tak tak leh zim tak tak karah chuan a leng dawn lo a ni. Elon Musk hian a ruahmanna siam chu an pawmsak duh loh avangin Twitter lamah a thinrim thu leh rescue team te a demna thu a tweet hial a ni. Tichuan, ruahmanna chi hrang hrang an siam hnuah a awm ang deuh deuh pathum chu an han thlir hrang ta a. A hmasa berah chuan pawn lam atanga lei vera naupang te chu hruai chhuah a ni. Mahse, chu ruahmanna, buaithlakna leh hlauhawmna chu Naupangte awmna zawn dik tak chu engtin nge an hriat thei ang? Lo hre thei ta pawh ni se tlang sang leh hmun chheng che tak tak kara naupangte awmna zawn ferh tura lirthei lak luh ringawt pawh hna hau tak leh hun duh rei tak tur a ni bawk si. Ruahmanna dang lehah chuan naupangte chu diving suit leh oxygen nena thuam a, Diving training pek thuak thuak a inhruai chhuah chu a ni leh a, mahse chu pawh chu thil awlsam a nih hmel lo. A chhan chu naupangte chu ni sawm lai tang tawh an nih avangin an taksa a chak tawh loin an chau rau tawh si a, tuihnuai thuk tak leh tui current chak tak nawkna karah chuan dam taka an chhuah theih a beisei awm loh a ni. In pakhat leh chu tuipaih kang emaw ruah sur tawp hun nghah tawp mai chu a ni. Mahse chu pawh chu thil tih chi niin a lang lo. A chhan chu July thla chauh a la ni a, fur chu a inṭan dawn chauh a ni si. October thla vel thleng chu lai hmuna naupangte han tan tir ngawt mai chu thil tih chi niin a lang lo a ni. Chutia naupangte lak chhuah dan tura an buai mek lai chuan rescue team zinga mi Thai Navy seal zingah pawha a tha ber pawl Saman Kunan chu puk chhung tui hnuaiah chuan oxygen tla chhamin a boral ta hlauh mai. Hei hian an thil buaipui mek hlauhawmzia leh naupangte him dam taka lakchhuah a hau tak tur zia a rawn tilang chiang thar hle mai. Sipai infit tha em em pawh oxygen tla chhama a thih mai theih chuan naupang chak tawh lo tak ei leh in mumal pawh ei tawh lo tan chuan puk chhunga tui tling khauh tak pal tlang chu a hup hur awm tak zet dawn a ni tih a rawn ti chiang thar ta hle a ni. Chutia ruahmanna felfai siam hleithei loa eng emaw chen an buai hnu chuan Ruahmanna pakhat, hlauhawm leh aathlak angreng tak mai a rawn chhuak ta tlat mai. Chu chu naupangte chu chiu mut an ni anga nikhaw hre loa an awm lai hruai chhuah chu a ni. Naupangte nikhaw hre loa an dah kher chhan hi tuihnuai thim taka an awm laia an chi aia an tal buai loh nan a tih a ni a. Chu ruahmanna chu ruahmanna hlauhawm tak leh atthlak tak ni mah se, duhthlan tur dang awm miau hek lo le hatti chin tur chuan an inbuatsaih tan ta a ni. Rick Stanton chuan a thian pakhat, Australia lam mi Doctor Richard Harris, Anaesthesiologist, hnimhlum lam specialist, hiam tak chu be pawpin a puihna an mamawh thu chu a zuk thlen ta a. Doctor Richard Harris-a hi doctor ni mah se, Cave diving hi nuam a tiin a hobby a ni a, kum sawmthum chuang lai experience pawh nei tawh a ni nghe nghe a. Rick Stanton-a nen pawh hian cave diving atanga inhria an ni nghe nghe a ni. Doctor Richard Harris-a chuan an ruahmanna a han hriat chuan ruahmanna hlauhawm tak leh tihchi rual loh a nih thu sawi mah se, tanpui tura an kohna chu hnial chiah a ngaih loh avangin Thailand lam pan chuan rang takin a thawk chhuak ve ta tho a. Chutia a hmun a han thlen takah chuan thil awm dan zawng zawng a hmuna a han hmuh hnu chuan Doctor Richard Harris pawh chuan an ruahmanna siam sa aia tha ngaihtuah chhuah tur a hriat bik loh avangin an ruahmanna chu a pumpui ve thei ta a ni. Tichuan, chu ruahmanna hlauhawm tak kalpui tur chuan July ni riat atang chuan an han inbuatsaih tan ta a. Rick Stanton-a te thian dun leh Doctor Richard Harris te bakah khawvela cave diver tha ber ber Jason Malison, Chris Jewell, Craig Challen leh Jim Warney te an chahbelh bawk a. Anni bakah hian cave diver tha tak tak an hming sawi vek sen loh khawpa tam leh naupangte zawn an tul huna zawn thei turin puk dum tluan chhuaka intlar tur an insiam bawk a ni. An ruahmanna chu hetiang hian kalpui a ni dawn a ni. Naupangte chu diving suit tha takin thuam an ni ang a, chumi hnuah chuan hnimhlum, ketamine injection, pek an ni ang a. Mahse chu hnimhlum chu a tawk chiaha pek a ngai dawn a ni. Naupang chu nikhaw hre lo tawp ni si lo, mahni a thawk la thei tawk si, mahse harh chiang chiah si loa an dah a ngai dawn a ni. Tin, an ban chu thil hnawkah a inbah buai loh nan leh tui hnuaia an inham buaia daivarte an tih buai loh nan an hnung lamah an khirh tlat anga an hmaiah chuan a bika duan hmaikawr an vuah sak ang a. Chu an hmaikawr chhungah chuan pressure a insiam thei a, tui hnuaia an awm laiin an hmaikawr chhungah chuan Tui lo lut palh pawh ni se, chu pressure chuan a lo nek chhuak zel dawn a ni. An awmah chuan oxygen tank tih beh a ni ang a, chu oxygen tank chuan naupang chu a nawr dak reng tur a ni a, a thawkna dawt a inhnawh loh nan a lu chu kun thei lo turin an siam dawn bawk a ni. Chu mai bakah naupang chu diver nen chuan nghet takin thlunzawm an ni ang a, tui hnuai thuk tak leh pressure na tak pawhina a tihbuai loh nan nghet takin thlunzawm an ni dawn a ni. A awmzia berah chuan naupangte nunna chu daivarte kutah chuan a innghat pum hlum thak dawn tihna a ni a. Daivarte mawhphurhna pawh a rit ngei mai. Harsatna tam tak thleng thei a awm a. Naupang hmai kawr chu tui pressure-na takin a len sawn hlauh a nih chuan naupangte chu tuiah chuan an tla hlum nghal a ni mai dawn a. Chu mai bakah a hmaa kan sawi tak ang khan an tanna hmun atanga puk luhna kawngka thleng chu tui ngawr ngawr a ni lo va, hmun sang deuh lai tuiin a chim phak loah te chuan naupangte chu zawn an ngai dawn bawk a ni. Tin, Hnimphlum chuan an tanna hmun atanga puk luhna kawngka thleng chu a la daih lo leh zel a. Vawi khat injection chuan darkar khat leh minute sawmli leh panga chauh a daih avangin kawng lakah chuan dose thara jection leh an ngai dawn bawk a ni. Tichuan, an ruahmanna kalpui tur chuan rescue team bakah Thailand Navy seal team te chu an han inrem ta a. Tui atanga diver ten naupang an lo chhuahpui ve leh a lo zawntu tur te pawh han inring ta hle mai. Chu ruahmanna hlauhawm tak chu a takin an han ti chhin ta a. Vanneihna chu an lamah tangin harsatna lian em em tawk lovin, Naupang pahnih te chu chamber thi an tih mai. Puk luhna kawngka bul lawkah an kem siamah khan an hruai thleng thei ta a. Chu chuan rescue team te chu inrin tawkna thar pein an ruahmanna chu a tha ngei a ni tih a takin a rawn ti chiang ta. Chamber thi atanga puk luhna kawngka thleng chu rescue team te chuan tui pump khawl hmanga tui tling an lo paih kang tawh avangin tlem chuan an hna a awlsam deuh tawh a. A bik a siam stretcher hmangin naupangte chu puk kawngka thleng chuan khaichhuah an ni thei tawh a ni. Chuvang chuan chamber thi an thlenpui theih chuan him taka chhan chhuak theiah an inngai tawh a ni. Naupangte tanna hmun atanga puk luhna kawngka thlenpui nan hian darkar thum zel a ngai a ni. A nikhatnaah chuan naupang pali lai chu him tam takin an la chhuak thei ta a, an lak chhuah hmasak a piangte chu ambulance-in damdawiin lam kan pui nghal zel an ni bawk a, chutia an che tla lai vel zawng zawng te chu media ten a kim chang thei ang berin an lo puang zar zel a, naupang zawng zawng leh an assistant coach te chu dam takin an la chhuak vek thei ang em tih chu thaw dep dep chungin khawvel ram hrang hrang te chuan an ngaichang thuap. mai a ni. A tukah chuan hlawhtling takin naupang dang pali chu lak chhuah an ni leh ta bawk a. Naupang pariat lai chu him taka lak chhuah an ni ta. Pawn lama rescue team leh volunteer te pawh hlawhtinna an chang ngei dawn nia in ngaiin an hlim tawh hlawm hle mai. An i thum ni leh a tawp ber ni ah chuan naupang dang pali bakah an assistant coach te chu lak chhuah leh tura ruahman a ni a, mahse harsatna dang a awm belh leh ta tlat mai. Chu chu naupang la tang mek zinga a te ber. Mongkok Bunpiam, Mark, tia an koh thin chuan a hmai kawr chu a vuah tawk ve ta tlat lo mai. Taivar te chuan an hmai kawr keng hrang hrang te chu an han vuah chhin kual tir a. Mahse, duhthusama fit tha pakhat mah a awm ta tlat lo. Mahse, duhthlan tur dang awm ta hek lo. An hmaikawr ken zinga a te ber chu an vuah tir ta ngawt mai a. Tlema siam danglam deuhin a nghet thei ang ber tur chuan an tawn beh sak ta ngawt mai a ni. Tichuan, a ni thum ni, July ni sawm, Sanghnih leh sawm pariatah chuan naupang sawm pahnih leh an assistant coach te chu, Thamluang pu rapthlak tak atang chuan him taka lak chhuah kim a ni ta a ni. Mahse he inchhanchhuahna ropui tak hi a man a sang hle a, nunna pakhat an chan tawh bakah rescue team zinga mi Beirut Pakbara chuan natna mak tak mai blood infection a neih phah a, rei tak damdawiin a enkawl a nih hnuah a thih phah ve leh ta a ni. Mi sawm pathum te chhan chhuah an nih theih nan hian Thai Navy Seal pahnih te chuan an nun an hlan ta a ni. Hetia chhan chhuah an nih tak hnu hian naupang te tawngkam, hlimawm leh nuihzat thlak angreng tak tak a awm a, chu chu rik leh zawm ten an hmuh tirh khan Naupang zingah chuan sap tawng thiam an awm lo va, an zinga sap tawng thiam sawih sawih. A bul Samon chuan Rick leh Jonah te be tu ber a nih thu a sawi a, tin naupang te hian pawn lamah chuan ram pum mai ni lo, khawvel huapin an chanchin an ngaihven a ni tih reng reng hi an hrethiam lo va. Anmahni a chhuah theih dan tur chu an thiam ang angin an dap ve a, puk bang chu ker kuaka chhuah mai theih in ringin meter nga laia thui an lo ker kaw hman tawh a ni. An chhuah dan indawt chungchangah hian an nu leh pa te leh an thuneihtu lam atang pawhin a tirah sawi neuh neuh a tam hle a, mahse helai tak hi a nui chat thlak lai tak chu a ni thung si a ni. Naupangte hian an kawmnaah an chhuah hmasak dan indawt hi anmahni siam a nih thu leh, rescue team te siam a nih loh thu an sawi chiang ta a. A in hla hla haw na thui tur deuh deuh te chu an chhuah hmasak tir mai mai a lo ni. A chhan pawh chutia diver ten an hruai chhuah ve leh chuan puk luhna kawngka ah an cycle hnawt chhiah chuan in lam pan ah an in khalh haw ve leh mai an lo rin vang a lo ni. Tin puk chhung ah an luh chhan ber pawh hi an thian zing a mi. Firafat Sampiang Chai pian cham lawm nana vak ro lai mai mai an lo ni bawk a ni. He inchhanchhuahna ropui tak hian mihringte tan thawnthu ropui tak min hnut chhi a. Tanrualna hian thil ropui tak a sual chhuak thei a ni tih leh he khawvelah hian mite tana an nun hlan ngam hial khawp a huaisen mi sang tam tak an awm a ni tih a ti chiang thar leh bawk a ni.